Dau dim heddiw, Nathan yn y byn y bari. Um, oedd yn y top lig yn heddiw. Um, Honna'n perfformiad da, yn wedi yr ail hynna. oedd oedd i Paul. Um, so, fath oedden ni dein, fath oedden ni'n ffwbol o ddarna ni yn arno heddiw. Um, dyn ni dy dybl dros ni um, yn, y, yn y ffes gyntaf yna, home ac away. Ac ta dyn ni'n mynd at nhw yma eto. Um, a troi ni drosodd. Sa ddim bwysig yn ei mynd yn gwynebau nhw. Achos oedden ni'n gwybod gan nhw chwaraewyr, dyn nhw'n licio pan mae pobl yn gwynebau nhw. A dyna oedd um, game plan o ganna ni. Um, ond oedden ni wedi gwneud um, training sessions os yma yn best ar dau fullbacks nhw. No. A dyna ti ffeindio allan yn uh, meeting yn gem, oedd o ddau ddim yma. Um, ond to, chwarae teg, y ddau fullbacks o ganna nhw'n lle ar yna, dwi'n meddwl gathen nhw gem, gem decent. Um, felly mae'n dangos to, faint o cryd nhw'n garfa nhw hefyd. Ond um, to, da ni, da ni yma i profi pobl rong, cos da ni, dwi'n meddwl da ni'n gwneud hynna yn barod. To, da ni yma wan i cystadlu a mynd mwy o bell da ni'n gallu. Dwi'n deud bob wsnos fel, mae'n siŵr mae pobl yn meddwl dwi'n boring yn beth i ddeud on, ond to, da ni yn credu, da ni'n chwarae ddim pwysau gwbl. Um, os ydyn ni cychwyn y gêm, sut da ni'n cychwyn second half? To, dwi'n meddwl fod ni'n gorffan teams off yn y, yn y first half, lle. Ond, um, na, to, da ni wedi creu y cyfleon eto first half, un o ddau y peli draws y box, um, ddim wedi gallu sgorio. Ond wedyn, tos ac oddi werth disgwyl second half i gael y ddau gol allan ni. Reit, sôn am y gol, Sean. Um, yn gyntaf, Brad, oedd um, be oedd agyn Darren? Oedd, oedd hi. Um, dwi'n meddwl oedd hi'n oedd hi'n effectif um, mor gymaint o beth o'n i'n gallu gael. Um, so nath, ni, nath, nath y siawt ddod o ffeisio y ar ochr i swapio'r wingers, ia. So um, nath Darren ddod allan i left a Brad ar y right. A to, dau peth mae Darren yn gallu gwneud yn, well, ella tri yn y position wide, wide yn cw. Mae'n mynd i cytio fewn bob sio a'r sioed efo. To, un, ydy gallu lincio fyny, os dy ddim, gael shot, os dy ddim, to, just y pass na drwodd. Ac oedd o wet y pass, dwi'n meddwl, i, i gol Brat, oedd o just superb. To, un peth o'r meddwl Brat, oedd yn gorau meddwl i controli, oedd y pel yna first time yn hitio i, a dwi'n meddwl oedd hwnna'n ffantastig o gol gyda fo. Reit, beth am goch di? Darren, sut ych chdi fyny? Ond gros. Ond oeddech chdi wedi cael um, uh, seitar um, yn gynt a di ffosio goli uh, i ni sef da. Um, oedd am chance bod o'n twtiad yr ailyn ag Na, na. Um, ia, fatha chi'n dweud yna, geis i uh, cyfle rhyw 5 munud, 10 munud cynt. Ond um, tan eisiau cymryd touch gynta, achos oedd y pel dan traed fi, a wedyn hitio i. Ond obviously gath i bloc. Ond um, oedden ni'n gwybod cyn y gem, mae hein yn tîm physical a fit. So, ti'n cael un touch, mae'n reit yn, gwyne, yn, yn gwynebau chdi. Fath o fy ni iddyn nhw heddiw. So, pan ddoth y pel ail, a can Darren, eto, we to pass Darren, un o'n gol i Brad. Ond o'n rhaid i cymryd touch, yn y peth o rai fi wneud, so, pan lawr, um, dim hit yn hop, ond um, hitio, hitio target. A pan oedd y pel na, hitio net, a to, oedd hi'n just yn Fantastic. Dwi'n meddwl oedd y fans bach yn slow react at y logogs, oedd nhw'n disgwyl i mynd i fewn. Um, oedd nhw'n chwilio beth i ddigwydd, ond um, o'n i bach yn speechless hefyd, ond na, oedd hi'n ffantastig o dau gol gan ni, a twth, um, tri pwynt, clean sheet yn erbyn tîm oedd yn top um, cyn dechrau hefyd, dwi'n gwybod os mae'n dal o fod ywan. So, da ni'n da ni'n gorau um, cymryd lot o positives yna o'na. Just, just cicio ymlaen, ticio bob un game off. fesul un fatha maen nhw'n dod a jyst chwarae heb ddim pwysau fatha da ni'n neud. O gyn dra ti, Neth, mae pob yn gwybod um, ti'n gweithio o gwmpas Gynarfon. Mae yna teimlad da yn, yn y dre ar hyn o bryd oes, mae pethau'n bildio fyny ma'n di. Yn ti mae o, Paul. Um, pawb, pawb dwi'n gweld, os, os dwi'n cerdded o gwmpas dre, Tesco, be bynnag, mae ma, ma cefnogwyr dre yn, yn bo man, a maen nhw'n deud, Os am teimlo dyma wedi bod yn dres tor FA Cup run na. Um, so mae hwnna'n clod i, dim jyst i ni ar y cae, ond so, pawb sy'n gweithio'n galad o'r, or wrth y cae hefyd, cos dim jyst y gwaith beth da ni'n neud ar y cae fatha tîm neu sgwad a management. So, mae ma gennym ni gymaint o pobl yn y clwb yma yn gweithio'n galad efo'i gilydd ac so, da ni'n mynd o nerthin erth bob un wythnos ac um, ia, i fi hogyn lleol, fatha ni'n deud, so, fi fyny'n gorsiau Canarfon yn y Welsh Prem ystalwm. So, Mae hyn yn dyddiau ffantastig a ni, mae'n bwysig yn ei enjoy fo achos to, mae yn tuff, yn tuff lig ac um, fath mae pobl, pobl yn dweud, tîm sy'n dod i fyny o lig o dan, maen nhw'n gael season da yn season gyntaf ym rhan fwy o'n nhw. Ond wedyn sgoro'r tri wedyn, to llenelli, maen nhw wedi dod fyny a to, dyn nhw'n gael tymor mor gret, felly llawn glod iddyn ni. Dwi'n meddwl da ni'n mynd da ni'n gael ffantastig o season a off o'n i'n deud ticio bob gem off um, by, uh, one by one run, dwi'n meddwl deud. Diolch Deth, a ti wrth gwrs wyt ti'n rhan mawr o hynna.
Diolch i chdi Neth.
Diolch o'r bobl.
Diolch o'r bobl.